gari cha kalo tigona pip to wacho ni ah jogi dwa miya lift omena ki kawo lift e gach polis to chi dosi nolokore mana kanyo all of a sudden ni we umetusumbua sana tapeni nisumbua nani dong mane kaka nadhi aidha aidha adhi amanya manya gari mono Nairobi kanyo tadhi aidha wacho ni to adhi na dala back to my PO box In bwana maju maju chal nade bwana? Awinjo ma nu ni- ni- nu u enjoy marach. Nena ne mondi. Biden aneno ka. Biden ni live. Mano nga? Biden. Joe Biden. Iluongo ni Biden. O mano TikTok.
Eh. Eh, bo- eh, ne ne nga toro ni Ne. Joe Biden Lion. Koro ing'e ni lion no mano. Mano daf. Magi tich. Sani koro sa. Ang'o momiyo ng'ato ng'ato ng'ato inyalo orne Lion to onge Simba dala?
Ah, to samoro lori kumi ae. Kani ise gedo to piyo dhigo. Donga ne Simba. E Simba. To ki gedo go to piyo dhigo.
Eh, bwana pimanyo biro ilande wakani to rach bwana. Iwinjo ni bwana nyaka mu bwana bwana nyaka mun mori ake udi. Sasa ndo passport. Piyo ywayo piyo ywayo modhi bwana bwana. Jaod jaod jaduka chanyo chut piyo ywayo modhi go nyaka Nakuru.

Ng'er achiel. To ok mano to bedo mana ne ma nyalo bedo gavana, speed gavana ma Nairobi. Koro wami story. An asetiyo tije mang'eny bwana. Chon atiyo hardware, ah e hardware. Achako atiyo software engineer. Iwinjo? An koro ka- ka ni inyalo luonga mae koro e jack of all trades. To kendo an anywhere.
social gocho naparo ni daf mane ndiko ne ji cha Mago joma- Sasa pesa cha biro donjo luongi nene Bwana but Social. Jim- ah nitie pesa moro mabiro donjo Hello? ma by the way moch achich pesa na sileke diri. ah
oh oh pesa sijui

Dongo wuochi ni live. Ah, hapa maka pin iwinjo ni Goliath odhi otero Daudi odhi otero Bwana, Goliath odhi otero Daudi Daudi. Daudi e e court Daudi. bwana ni iwinjo ni kesno Mage, mage, kesno yeah. no ng'ato ndike Twitter bwana pastor moro Nango timore. igine masani trend e polo Nango matimore.
Goliath odhi otero Daudi e court ni kare Daudi noko noko goyo goruji re bwana gicha ne pistol bwana gimoro magaga ng'ato dichiel ni to omero wiyo mok ne king solomon chae tiktok nigi mon te monde maka buoch kor kodonjo Daudi- wales kapok wiketo wambe daudi wadwa- olwar kane live daudi olwar kane live en e wi gorofa

Daudi ne boda boda. Eh, Daudi ne nyadundo. To Goliath ne to noduong' duong' mane? Ai, ae bono dwa sileki bwana ng'ato kidi tucho wiye. But gino ng'eni no nanene nasome Twitter ma friend na moro bochako oro na gino. Nikoro mane gima trend sani. Eh. Eh. to pok iwinjo ni Nowa nomer gi To in pok nyige. iwinjo, pok To i- kama pok iwinjo, Nowa nomer gi nyige. Eh, Mera, koka Big Dad oyawo chae. Notimo gimoro gi nyige. Eh, omera seya sani to piny ok nyal duogo piny. bana iwinjo ni ayudo tich.
Kanyo.
Mana mar mana mar manyo tich tu. Tok ne an, ne ojende moko. Aka ne liel spam kam Apenji, sore mane ikona cha. Nyaparo denge ma ninyisa. Denge mane? Mashe. Denge ma ma ma, ma ja chips, ja chips gi gweno. Ah, weri gi ja chips.
Awe gal de moro matimo retouch. Saloon no man. Oh, ah, gal dem joketa gi Kiswahili mang'eny. Koro ka nakweri. Nong'isa niya, ong'isa niya, de nokanyal tere keja mokwa.
To ng'ano ng'ise ni keja mara.
Akia bat na chechi ni in nikech nitie kaka nodwa ung'eyo bana bat gino ka nitie ng'at ma ng'at ma ng'at ma timo tim no. By the way, but why E group an gi wakae. an gi match gi bat Sio why? fiti, Awinjo man. giwacho ni bat aparo an gi match gi bat why? Sio fiti.
Shari otieno but why? Bwana nyathi king'eno dhi oloko na paro bwana ka donje keja jamongi sen najua ikeja. Tapenye ni najua najua ikeja aje.
Why en nyako mang'e?

Jomage? An. Ah, kata an ok anyal bedo e beats kanyo bwana. Tapenji. Ere kaka Nikech ok- inyalo mi ng'ama duong' beats noweto ni koro gima owe tame to beats to min. Ok ema penje.
Ok Kama ema mi penje. atamre bedo dead beat father.

kapok odiochieng' chuth. Adhi aywago fal ufalano bwana nyapija to noyie yie ba to de ong'isa ni na sike ja ya. Bana wan jato ba Bana wan luo. wan ma boys, wan ma boys. Ot mane mano kaluoko. Ot mane mano kaluoko.
Kae to nitie gimoro manye manya neno bana nyul. Nitie tabia moko bana sani wa joma dongo nikech macha ne kano ok en in to en an to nikech ok en an en mana in. Ah, Oboke samoro moko ok nayudo en an. oboke moko nayudo kopedh e bando siala. Nopedh siala e bando. to chalo gima ne jomoko ninde. Koro ka- Jomage- ka ng'iyo jomage- joma nya ninde gweng' kae to ka ne godiechieng' ji odi.
Wana ka in iwacho Ansa dong' gimoro- mana in. Ka in iwacho ni moro to iwacho awacha to